Dedennus eo gerioù ar sklav Frañs Bauderière n'anavezan ket al loen-se met da'm soñj eo azonnus-kenañ ha prizius evit skeudenniñ ur rann eus frañsizien a implij rannyezhoù ar Bretagne hag a chom tud sujet e kevredigezh an departamantoù Frañs. Int zo alies mevelien sklaved war o leve gopret gant o mestr ar Stad Frañs a servijont. Int zo kentañ enebourion an Emsav. A vez o flatrañ evel fliked broadelourion galonek eus istor Breizh vroadel, evel Olier Mandrell pe Goulven Pennaod o deus risklet o buhez. a-enep da Stad ar Frank evit seveniñ Stad Vreizh nevez en Europa. An Emsav he deus un istor en Europa abaoe mil c'hwec'h kant tregont seizh vloaz, pa zilestras ar jeneral Maksen Vledig en Arvorika gant e lejionerion eus Bro-Gembre evit saveteiñ riez roman. An Emsav arnevez he deus daou gantved, pa grogas da vezañ kevreadelour oc'h ersaviñ a-enep d'an taol-Stad jakobin kreizelour e Frañs bet anvet da c'houde Dispac'h gall. An emsav a ya war-raok goustadik abaoe o chom feal d'he c'hefridi istorel. Hervez an hengoun indez-europat ha keltiek eo ur vro stummet evel korf un den. Ar pennañ glot gant ar Stad, a zo liammet gant ar spered, an izel-gof a glot gant an tiriad liammet gant danvez a-gremm. Ar getreandaoù emgav ar bruched, kalon ha skevent a glot gant ar gevredigezh zo graet diwar privliadoù ha poell. Heñvel eo an Emsav. Ur vro vihan ez eo, o kreskiñ goustadik en ur mont war-raok en istor. Stummet eo gant tud a zo dedennet gant al labour speredel o seveniñ ur stad nevez ha krouiñ ar yezh nevez, dindan gant tud a zo dedennet gant al labour trivliadel. ha poellel, evel-se arzel ha skiantel, emgav a rae o krouiñ ur gevredigezh nevez, o krouiñ liammoù nevez, hag en diazez ar re zo dedennet gant al labour douarel ha karmerzhel evit seveniñ danvez douaroniezh an tiriad. An emsav a ya war-raok evel ar marc'h o lezel e gaoc'h war e lerc'h. Hag evel er bed a-bezh ez eus kelien koc'h o furchal e-barzh, Franz Bauderier en o zouez. Int zo an amprevaned a ya d'ober al lastez dindan ar gevredigezh. Er bed a-bezh ez eo heñvel evit ar sklaved-se sujet. Pokez tud a glask em uhelaat un disterañ o servijout ar galloud sujer. Gopret un tammig evit stourm a-enep d'an emsaverion. Setu perak ez eo tud evel Franz Boderier niverus a-walc'h hag a zifenn rannyezhoù, trefoedachoù evit disrannañ ar yezh unvan. a zo yezh an Emsav hag a c'hellfe bezañ dañjerus evit ar galloud sujer. Klask a reont neuze lodennañ ar brezhoneg. An emsaveg zo yezh nevez hag unvan evit krouiñ Breizh unvanet gant ur Stad nevez. Hag ur gevredigezh nevez en Europa nevez, plijet pe get gant ar Franked evel ar Boderier da vezañ feskennet, dezhañ da zebriñ karchadennoù an emsaverion wirion, broadelourion a chom feal, da uhelvennad kevreadelour an Emsav. estren da vat da holl gealiadoù a zo er Frañs jakobin. Ya, uhelvennad kevreadelour hon emsav rak bewech m'eo bet emsañverion levezonet gant kealioù an estren evel faskour, kleizelour, gouennelour, komunour, anarkour, sokialour, roueelour, frankizelour, bedelour ha me oar-me, eo bet klañv an emsav hanter-varvet o vezañ troc'het diouzh e gwrizienn istorel, a zo kevreadelouriezh gant un tonkad skedus en Europa dazont. Adlavaromp, kevreadelouriezh n'eo ket an tu-kleiz pe an tu-dehoù, pe an tu-kleiz pellañ pe an tu-dehoù pellañ. Talvoudus evit fransizien, kevreadelouriezh zo an tu kreiz pellañ kealiad ar biramidenn pe ar groaz keltiek heñvel eo, a zo bet ganet e kevredigezh Vreizh adal deroù an emsav arnevez. En naontekvet kantved, emsaverien a chome katolik peogwir e oa evito an Iliz katolik hengounel ur skouer a gevreadelouriezh a unaniezh etre kristeniezh reterel ha paganiezh kornogel, evel-se etre ar pezh zo benel ha gourel. Hag ar pezh a glot gant an tu kleiz politikel hag an tu dehoù politikel e Republik ar Frañs jakobin pehini he deus savet ur galloud hollveliour, un doueelour gant ur wirionez nemeti hag ur polis d'ar preder gant titourerien o flatrañ. Heretiket, disivoderien n'int ket sujet da vennozioù ar galloud. Se zo Frañs ar breuder-yer, Frañs ar Pañs-Eeunik. O vale! Abaoe Napoleon gant flatrerien. Setu perak en doa an impalaer krouet micher ar re koñsierj, porzhierezed da flatrañ o amezeien disuj. Seurt tud evel breuder-yer, ar Flatrais yuzevien er bloavezioù daou-ugent, hag ivez an emsaverion rezistanted, an heñvelrevidi, hag all hag all. Bremañ eo ar c'hontrol, an hevelep re a gendalc'h d'ar Flatras ar re homofob enep d'an heñvelrevidi, hag ivez ar vermin fachist evel ma lavaront, P'edont o flatrañ lavermin juiv gwechall, se zo bepred an hevelep chas evit chaseal ar sorserezed en ul lipad. Reor ar galloud a zo eilpennet gant ma vo roet dezho un askorn pe ur susug da sunañ. Trugarez vras, Boderier, da ziskouez da vicher e-touez ar re drevadennet, diwriziennet arallekaet, ha da ziskouez an diforc'h etre an dud bac'het eveldout hag an dud dieub Evel an emsaverion roadelourion anezho a stourm enep d'ar bed marc'hadour, kevalaour, renet gant bankourion a zistruj ar pobloù, skoazellet gant an idioù-util ar re sot bastus. hag ar re antifa evel boderien, kenwellerien evit distrujañ an douar hag an natur, an dud hag o sevenadur ken en Afrika, en Europa, en Azia, e Suamerika, evit servijout o mistri norzhamerikan du o bed.